haisi problema yemari shamari mari iripo mari panapa usati hapana mando pamunda payo Pana pane nesari pana pa imari. Saka so, mutengera phone ka. Nyaya inotiya ndeye kuti mabebi mazuva ano munonetsa. Ndongokutengera phone panapa panozoti phone hausisina. Phone ungodai dai zviri better kuti ungotaura foni yaunongoda inoita kuti aizokupi maproblem ekuti uzonitaura kuti foni hausisina because ndozvinhu zvamunongonetsera ivovo munongosvika woti kwazi foni handichaidi wopa zvanhu kuna zvako wapedza wapinda futi kuti foni hausisina futi saka ndongoramba ndichingotenga chero ndikakutengera mazambia unopana mai vakoko wapedza wotaura kuti hanzi zambia rakatsva nemoto zvakazodai Sa problem yenyu asikana anonetsa stereki wo kunyazo watai watai matai mashap shap. Inokwanisa kufa phone yacho. Uri kuona phone iyi andina iyi. Phone andina iyi. Kusvika paya vapa. Uzoti ane kuma 4 years 5 years. Mm. Sandoda munhu samari ne ne ne ne zvinhu. Because zvinhu zvinonga zvichito zvichonetsa zvinhu zvinodiwa mari zvinhu. Saka ufanira kungotora zvinhu zvokuita zvokutamba nazvo. Ina hanzi kuramba hangu bebu ndokutengera phone ndotenga phone. Sawara.

Osaidza hwani yaunodai papa. Eh, ungadai papa baby yako. I. Okay. Mushina ko. Eh. Ah, ndio chaiwo chaiwo zve mushina uko. Eh. Ah, timboona. Timboona. Ah, ino inorowa. Inorowa. Ah, inorowa ndazoona. Ah, ndazoona. Chirungu. Saka baby ka. Ah, inoita iyi. Ah, maona ndozviita inoita. Saka wanga wati mari murungu wangu. Ah, iyo. 150. 150. Yeah, Uri kutaura kuti ise ndisingoenda here kana kuti ah, ah, eh eh eh milk yend. Ah, Usonyanya ndirova here um, eh kungoti here isu pamari usati warira. Tiri vanhu vane mabag avo usawara isu tiri vanhu vane mabag avo. Mm. So ah ndakuchidai so chitora iye yakadaro imiliki nyendiyoyo then chazoona kuti toita sei handiti aramba ah, wakadaro murungu chamikisana handiti sure sure ah, ngatiinde bebe ah, zvaita Eh, ukaona ikazorambawo anhu yakufonera ikaramba foni iya unonga kuti ndimachiita chakufonera ti uone shap shap shap
tira basa ndandisikamozvigondi kuti mukomana wangu nganditengera foni ah, but a ah, zviro zvangu zvinoshanda zvinoshanda
anongoti wadhibha chete nemwana rekuna mumba ari kudhibha chete nditoro mari because bhegi rine mudhara nezera ari rani asi kangomusiya kakapedza kuti akamhatsi ya tatobvira ndati lani yanorani akabhaiza ndomuti kadhi because apa andibatisi nemari kadhi rebhengi roramba naro senge inanina mari saka nditoro si uri kufungei zvimene mene zvondinisa kuti uri kufungei ndachatozvizivi saka adho ndikaita bebike ndoripei ndikata bhebhi ndoripei bhebhi nini ndisina mari asi ah, ndinoona yekutamba ndinoona yekutamba ko sasi nani naro zvimabhebhi asasi torosasa hob ani ndiri bo dzisaimidzi dzako shamwa ani ndiri bo asha ah, ndinokuda aiwawe mvura anogeza ndona kwendiri here ringi chaizvo kusati munhu hobvudzi perfume chaizvo
anozvisa ine bhuku racho ndofanira ndizvise because inanangana chiro inini asi echi nevadhako ndamuda tomudai bhorongo vakesha andini asi paifanira ifanira chimweni so chinozi oh, doctor doctor tine bag fanira chiyani amene kuti tinozviita maitire akadini kuti tione mari dzakawanda kudai kuyani pachine bhebhi tinodana asi ndikabata bhebhi rinodana dhokta rani ndatopinda mukeshi because ah, ah, mashoko ere mashoko epfuti totorutsa mashoko ndorutsa bhebhi radoctor riyani ah! mashura ka ando mashura anonditaa pana shepe mhatso iyi nezvendakabhuya kuti zviizwe inini andizvopi eh, ndokonaa kuchena chena dai dai dai unomhanya nani Okay, kafana kaenako. Muzeka mashura anoitira pana. Ndakatuma twake mhatso iyi. Zvine zvona makira ari kuita unoshanda kubhendesa zvendakati waiti inini. Handizvopi zvauri kuita. Asi zoti ndodini manje apa. Ndegina mdhara nezvada undiitira ka. Ini zviri ndiri kuziva izvi handizvo. Ah, saka inini saka ndada kuti tini ndada kuti ndada kufunga kuti ini titomhanya teshe ndiri kupinza mumari urye lifo chakapona usati wafa iwe itsaga riyani itsaga riyani asi ndimene munhu wakaimuripa yani zvei zvei asi unoshorei benzida bebi izwa usajaha kuenda inini zviro zvangu imba yauri kuona iyo yangu imba futi yauri kuona iyo iri apo iyo yangu saka ngedzangu dzimba idzi munyaya dzangu muzita rangu inini saka zvaunobva zvadoctor izvi handozvioni sezvakamira kuti doctor chiinyi pendiri doctor washanda uchipita ari ani doctor wei wemadziso ndati doctor wamadziso here aka ngati ngoti gagagwa zvini ndiri kuda basi iziya zviri basi Sasozera pana baba baby. Nenyaya dzakati wandei zvinoda kubvunza but zvese zvinofa munyara dzako. Ndara dzangu dzakangoti dzichitofa basi. Dzagara dzanyora wili. Dzagara chigaya chiri kudzima ruchibva. Yaya yaya. Ngezvipi? Vafana wangu vari mabasa awo. Vari mabasa. Enderai uno.

Ah, ah, ini kunditanga zviti asi zero rangu rine ndingatanga kufa mudzoke hazvina basa mudhara akanonoka kufa tomuti iwe ndipe foni yako ndozokudini ndozokubata manda mukotora makadhi manda mukotora makadhi enda fugo ndoshandisa naye ndokubata ndibye Eh, so chimoko ichi chapo chapo wemutengera foni kuda kuitira kuti udini umufonere eh, misi nenguva peshe paunonga wangoda kumufonera eh? aizvi ndo zvandisingadi manje mundobvisa mari yangu yakawanda milk nyendi kutenge foni munhu wapedza kurugara nayo kana mazuva manganai munhu foni haichatopindi aishi hmm. liga mashitariti ah. ndozvo zvandisingadi izvi mani izvi mani hei Anditombofonera hangu Lucia, anditombofonera hangu Lucia. Ya iyi inopinda, inopinda.
Hello, madam. I suppose to know. Yeah. andizvizivi ndaita sara eya aripo eya nganipoaningisisa kuti aripo here ndaita sara pane muntu udari kuita nepafoni ngaramu inimere muntu mutondinyangadza ini nokukuona nifoni dzona ndichadoreketa naye hallo Ha? Kudini? Eh, andisozvizwa ini. Andisozvizwa. Ha.
Phone, chii chakaitika pa phone? Phone yandakatenga pasina kana 3 days 4 days apa phone. hayi mani usanitaura zvinhu zvisina basa mani usanitaura zvinhu zvisina basa because foni ndakakuudza paya ndoda kuti munhu uye uri serious because ndinoda kukufonera pese panaka ndichida kukufonera mani hausaite sekuti ukaona munhu anenge ane mari wofunga kuti anoikaya zveyo mari inotoshandiwa zveyo hausaita matambire iwayo mani tamba zvakanaka mani saka izvo zvinoti kwa hausi kuzvizwa hausi kuzvizwa hausi kuzvizwa ndofudza pafoni taura chinhu tongoti kungoti ga chete tambisa mari dzangu muzivo taura tinzo chii chakaitika pafoni
wati chinyi ndikuti foni yakaura mvura saka uri kuti dhomokera kombe kuda foni yako here ndikuti